Соңгы вакытларда менә ниндидер шундый сүзләр йөри, Биби Мәмдүдә Баласын карамаган, тегендә, монда ташлаган. Менә шушы бишлектә Тукайның әнисе Бибимәмдүдә кечкенә Габдуллаҗанга бишлек җырлары җырлап тибрәткәндер. Сәгъди абзый Тукаебызны шушында үзенә алып кайтмаган булса, безнең авылыбызда кечкенә генә бер авыл булыр иде, мондый юллар да, мондый инфраструктура да булмас иде дип әйтәм, музейлар да булмас иде.

Чөнки ул дөньяга татар халкының биек улы Габдулла Тукайны биргән авыл. Тукайның әтисе ягыннан бабалары да шушы Кушлавыч авылында гомер кичергәннәр. Безнең музеебызда Тукайның әнисеннән калган кадерле экспонатлардан шушы өч тәлинкә һәм бер чәйнек саклана. Ул аларны икенче тапкыр кияүгә киткәндә, кечкенә Габдулланы Кушлавычта Шәрифә исемле карчыкта калдырган вакытта калдырып китә. Һәм беренче музей ачылганда авыл халкы бу әйберләрне музейга бүләк итеп бирәләр. Кызык сезгә яшь балалар, кышкы кичтә, җылы өйдә утырасыз, якын мичкә утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп, шатлык сезгә уңайсызлык килми һич тә, һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә утыргансыз матур гына рәтрәт берлә, Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә, әнгәгезнең укыганы әкият берлә. Тышта иссен ачы җилләр, тузсын карлар, өй түбәсе, саламнары килсен тар-мар, суыклыктан очар кошлар. Сезнең урын җылы, әйбәт.

Өшши, бите, борыннары. Үлми калса, яхшы алар салкынлыктан. Кайберсенең шуннан була үлемнәре. Очрый калса сезгә шушындый ярлылар, яшьле күзле, моңланганнар, вә зарлылар, яшь балалар, сез аларны яра-тыгыз! Җылы сүзләр әйтеп сөеп юатыгыз. Менә шушы бишлектә Тукайның әнисе Бибимәмдүдә кечкенә Гаптуллаҗанга бишлек җырлары җырлап тибрәткәндер. Кушлавыч авылы Утар Аты авыл җирлегенә керә. Әлеге авылда 64 хуҗалык, 113 кеше яши. Авыл халкы күбесенчә игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнә. Авылыбызда 9 еллык мәктәп, кибет, музей, китапханә, фельдшер-акушерлык пункты эшләп килә матур гына. Мәчетебез авыл уртасында, авылга тагы да ямь биреп тора. Югары Субаш авыл җирлегенә 5 авыл керә. 318 хуҗалыкта 1184 кеше яши. Инде шул биш авылның берсе Пущасна авылында безнең бөек шагыйребез Габдулла Тукайның әнкәсе Бибимәмдүнә җирләнгән. Шушы 32 хуҗалыклы авыл. Шушында безнең биш авылның да дип әйттем бит инде, ике мәчет бар. Шуның бер мәчет шушы Пущасна авылында. Аңа инде без Биби Мәмдүнә дип исем бирдек. Авылның яшәешенә кергәндә авыл халкы бүгенге көндә бик тырыш дип әйтик, күп итеп маллар асрый, төп шул мал белән торалар. Менә моңар басым ясап китәсем килә, чөнки соңгы вакытларда менә ниндидер шундый сүзләр йөри, Биби Мәмдүдә Баласын карамаган, тегендә монда ташлаган, ну үз тормышын көйләргә тырышкан дигән шундый фикерләр менә гайбәт дип әйтик инде аларны йөри. Һич тә алай була алмый. Менә кайсы гына без китапны алып карасак та, Кайсы гына истәлекләрен алып карасак та, Тукайның әнисе Бибимәмдүдәне, Бибимәмдүдә абыстайны бик чибәр, матур, булдыклы, эшкә уңган, озын зифа буйлы, менә шушындый матур йөзле, шундый итеп укымышлы, зыялы дип сөйлиләр, язалар. Мондый хатынга, яшь хатынга, билгеле, яшьрәк үз тиңнәре булган башка кешеләр табылган булыр иде. Ләкин ул инде менә шушы очракны сайлап ала, бер генә максат белән. Үзенең менә шушы яңа туган сабыен Габдуллаҗанны йортлы, җылы, тук булуын, Күз алдында тоткан. Бүтәнчә аңлатып булмый, үзенә караганда өч мәртәбә олы булган 70 яшькә җиткән бабайга аның 23 яшьлек кыз баланың барып чыгуын. Әнисен күмгән вакытларны искә алып язган истәлекләрен дә искә төшереп китик әле. Мин монда әнкәмнең җеназасын күтәреп алып киткәннәрен сизгәч, яланаяк, яланбаш хәлендә, капка астыннан үкереп җылый-җылый йөгереп чыгып, Әнкәйне кайтарыгыз! Әнкәйне бирегез! дип шактый гына җир мәет күтәрүчеләрдән калмый барганымны хәзер дә тәхәттер иткәндәй булып язамын, хәтерлим кебек дип яза инде.

Без хәзерге вакытта Зинатулла бабайның ишек алдында басып торабыз. Бу йортта Гапла Тукай 4 тапкыр була. Элмә тактада инде бу еллар күрсәтелгән. Һәм менә Зиннәтулла бабадан соң бу йортта яши аның улы Кәшфил Кәбир. Кәшфил Кәбирдән соң инде бу йортның нигезен Кадир абзый сатып ала. Хәзерге бу вакытта бу нигездә Кадир абыйның килене Мөршидә апа үзенең улы һәм оныклары белән яши. Бу нигездә Габдулла Тукай яшәгән. Аның кечкенә генә өе булган, ул тузган инде, шуннан соң әти белән әни, минем кайнанам белән кайнатам монда өй салганнар. Мин шушында килен булып килдем. Менә аның тегендәге ине безнең кечкенә ине дә Габдулла Тукайныкымы әллә дип сорыйлар. Юк инде мин әйтәм, аның бит инде иске генә булган. Инде миңа 50 ел бит монда яшәгәнемә. 71 инде миңа. Бу бәхетле нигезме соң? Балаларыгыз Бик әйбәт, бик әйбәт. Аллага шөкер, биш балам бар. Бишесе дә бик шөкер, башлы күзле. кайтып торалар кунакка. Мөстәкыйль мәхәллә буларак Эчиле авылы 1787 елда оеша. Ә авылыбызның мәчете 1879 елда салына. 1864 елдан Габдулла Тукайның бабасы Зиннәтулла хәзрәт шушы мәчеттә

Намаз укыйлар, вәгазь тыңларга җыелалар, бәйрәмнәрдә җыелалар, дини бәйрәмнәрдә җыелалар. Асрамага бала бирәм, кем ала? Тукай халык кулында үскән бердәнбер әдиптер. Мин тарихта андый очракларны ишеткәнем дә, укыганым да юк. инде Чилидә артык кашык булып тоела башлагач, ул Казанга күчеп килә. Аны инде ничек булса котылырга телиләр. Бабасының үги әбисе бигрәктә бабасын кымтырклап тора. Бераз тәрбиягә бирик дип шулай итеп ул э, Казанда сәүдәгәр Мөхәммәд Вәли гаиләсенә килеп эләгә. Мөхәммәд Вәлидә аның хатыны Газизә апа да Тукайга бик яхшы, хәерхаклы мөнәсәбәттә булалар. Тукай үзенең әсәрләрендә аны, аларны яратып искә ала. Әлбәттә, ни язмыштырмы ул, нәрсәдерме ул, Тукайны тәрбиягә алган кешеләр авырып китүчән булалар. Мөхәммәтгали белә, Газизә дә икесе бер юлы авырый башлагач, аны Яңадан ул без үлсәк, берәр хәл булмагае, бу сабый кая барыр, барыр дип яңадан Ишлегә кайтарып җибәрәләр. Якташым, шагыйрь Наил Касыйм Габдулланың ятимлектәге тормышы турында шигырь язган иде. Аның бер куплетын мин һәрвакыт искә төшерәм. Үземә язып та алдым, аны кешеләргә дә сөйләп йөрим. Ятимлеге аның язмыштандыр, биеклеге, бөеклеге аның халыктан. Тукай үзе халкын үксезлектән йолып калу өчен калыккан. Менә мондый шушы дүрт юлга аның бөтен тормышы кереп беткән шикелле тоела. Шушы нигез э, безнең Аплы Тукаебыз э, үскән нигез инде. Шушы нигездә Тукаебыз кечкенә Апуш 3 елга якын яши Сәгъди абзый йортында. Бу э, нигездә безнең Сәгъди абзый һәм Зөхрә апа Гаиләсе яшәгән Хамидалар менә 1892 елның май, май башында үзләренә кечкенә Абдулланы оллыкка алалар. Һәм дә инде шушында, менә шушы э, нигез, бу инде дөрестән дә э, бик э, кадерле безнең өчен, чөнки монда Тукаебызның э, эзләре сакланган, аның рухы сакланган. Һәм дә э, шушы Нигездә, аның иң күңелле бала чагы уза. Исемдә калганнар әсәрендә ул шушы Сәгъдия абзыйның үзенең гаиләсе турында бик җылы искә ала. Менә шушы кечкенә генә йортта Сәгъдия абзый үзенең гаиләсе белән, ике кызы, тормыш иптәше Зөһрә апа белән яшәгәннәр һәм инде кечкенә Абдулланы да үзләренә сыендырганнар. Йорт күрәсез кечкенә генә, кечкенә генә булса да, гаиләдә элеккеге татар гаиләләрендә Ә беркайчан да тавыш булмаган, чөнки тәрбия шундый көчле була. Һәм инде бөтен кеше шушында яши. Һәм дә әле тагын бер менә Нәфис апаның истәлекләреннән әйтеп китәсе килә бер ике сүз. Сәгъди абзый шундый игелекле кеше була. Нәфис апаны үзенең аның тормыш иптәше белән шушында Сәгъди абзый үзенә сыендыра. Нәфис апаның кем икәнен ул инде Чили кызы Абдулла Тукаебызның әнкәсе Мәмдүдә белән бергә уйнап үскән. Аның дус кызы була. Мәмдүдә апа Кушлавычка кияүгә чыгып китә, Нәфис апа шушында Кырлайга кияүгә чыга. Һәм инде Кырлайда торганда Төп йортта кайныкы эшләре белән тора алмыйча, алар менә шушында Сәгъди абзыйга килеп сыеналар. Сәгъди абзый аларны үзләрендә бер кыш чыгара. Тукайда менә шушы вакытларда яши кечкенә Тукайда. И Нәфисә апаны бик тә ярата, үзенең улы шикелле. Аны һәрвакыт теге тишелгән чалбарлары ниләре булса аны җамап итеп киендереп шулай итеп гел өсте башларын җуып тора торган була менә бу э, нәфисә апаның истәлекләреннән э, сәгъди абзыйның шундый киң күңелле кеше икәнлеген күрсәтә кечкенә генә йортка әле тагын үзенең авылдашларын сыендырган дип әйтәсе килә инде Менә әлеге наратыбыз безнең бу э, тарихи э, объект дип әйтәбез инде. Чөнки әлеге наратны безнең 1893 елны Тукай монда килеп бер ел яшәгәннән соң Сәгъди Язый белән икесе алар аны шул межа итеп утыртканнар инде. Әлеге межаларга агач утырту булган. Менә э, әгәр дә без нарат телендә сөйли белсәк, сөйләшә белсәк, ул безгә күп истәлекләр сөйләр иде кечкенә алпыш турында. Ни мәхәббәт, ни агачыбыз безнең. Сәгъди абзыйның утары артында бакча булган, бәрәңге бакчасы, инде Тукаебыз исемдә калганнар әсәрендә яза бит, мин кыз көне аягым туңгач бәрәңге алганда аягымны җиргә күмеп утырганда ялгыш кына минем апам аягымны кисте ди. Һәм дә инде мин Башка балалар кебек теге җыламыйча ярама яңадан балчык сибү эшемне дәвам иттем дип яза. Әле искә төшерсәм, шул хәлләрне әле дә аягыма уртып куеп язам. Менә чыннан да шушы бакчада Тукаебызның каканы да тамган дип әйтәбез. Әлеге зиратта безнең Сәгъди абзыебыз күмелгән. Ул Апла Тукаебызны тәрбиягә алып үстергән кеше. Шушы Кырлай авылында яшәгән крестьянин булган инде. Абдулла Тукайганың бернинди дә туганлыгы юк. Ул бары тик аны ишетеп, шундый мулла гаиләсеннән, шундый сабый, ятим бала икәнен ишетеп, ул аны үзенә уллыкка алып кайта. Һәм дә инде Сәгъди абзый гаиләсендә Гапла Тукай иң беренче булып исемдә калганнар әсәрендә яза бит, мин шушы гаиләдә Туйганчы ипи ашадым, туйганчы бәрәңге ашадым, катык эчтем. Беренче тапкыр Сабантуй күрдем. Кырлай малайлары белән Сабантуйга бүләкләр җыеп, инде Сабантуйда катнашып, йөгерергә яраткан Тукай, йөгерүдә катнашып, ну, беренче урыннарны ала алмадым дип яза. Һәм дә иң элек дөньяга күзем ачылган авыл урын шушы Кырлай авылы дип яза. Сәгъди абзый гаиләсендә була. Дөрестән дә Сәгъди абзый аны бик тә ярата, үз улы кебек. э, күрә аны үзе белән һәрвакыт э, урманга барса урманга алып бара печән өстендә э, чәчү чәчкәндә тырма җир тырмаларга апла тукаебызны ул үзе белән алып җөри аңа гел улым дип аркасыннан сөеп эндәшә сәгъди абзый гаиләсендә ул ныгып китә дөрестән дә анда кырлай авылы малайлары белән уйнап балыклар сизеп, күлмәк штаннары белән җәй көне урманнарга җиләк җыярга барырга, чикләвек җыярга бик тә ярата. Һәм дә тагын бер э, тапкыр Сәгъди абзыйга безнең рәхмәтебезне белдерәбез бөтен шушы Кырлай авылы халкы исеменнән. Чөнки Сәгъди абзый э, Тукаебызны шушында үзенә алып кайтмаган булса, безнең авылыбызда кечкенә генә бер авыл булыр иде. Мондый юллар да, э, мондый инфраструктура да булмас иде, әйтәм, музейлар да булмас иде. Һәм дә инде менә без Сәгъди абзыйга бик зур рәхмәтле. Чөнки Тукаебыз безнең Кырлайны үзенең Шүрәле поэмасында, үзенең әсәрләрендә ул аны бөтен дөньяга тарата. Һәм инде без үз чиратыбызда Тукай иҗатын, аның тормышын беркайчан да онытмаска, аның бөтен дөньяга таратырга тиешбез иҗатын. Ни өчен соң нәкъ тә менә Кырлай җирлеге Тукаебызның данын мәңгеләштерүдә әдәби-мемориаль үзәк итеп алынган? Чөнки белгәнебезчә, 1892, 1894 еллар аралыгында нәни Габдулла безнең Кырлай җирлегенең Сәгъди абый Салихов гаиләсендә тәрбияләнә. Әлбәттә инде, бөек Тукаебыз үзенең иҗатына җитәрлек байлыкны менә шушы Кырлай җирлегеннән ала. Һәм менә шушы Шүрәле, Су анасы әкиятләренә нигез булырлык мифларны шушы Кырлай авылы кешеләре авызыннан ишетә. Безнең шушы Кырлай җирлегенең тәбигатенен тәбигатен тулысы белә сүрәтләгән Шүрәле әкият поэмасы да бит Кырлай сүзләре белә башлана, Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр, җырлаганда ки өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да мин браз торган идем, җирне аз-маз тырмалап чәчкән идем, урган идем. Габдулла Кырлай җирлегендә иң беренче тапкыр мәдрәсәгә укырга килә, чөнки нәкъ тә алты яше белән тугыз яшь аралыгында яши ул шушы Кырлайда, Сәгъди абый гаиләсендә. Һәм шуның өчен дә беренче елны ук аны мәдрәсәгә бирәләр. Безнең менә бу стендта шушы Тукайның укытучысы Хәбиб Рахман хәлфенең дә фотосы куелган. Бу фотосурәт инде безнең егерменче елларга караган фотосурәт. Әйтәсем килә, Хәбибрахман мулла Габдулланы инде беренче көннәрдән үк күреп ала, аның аңлы, белемле бала икәнен, шуңа күрә дә, хәтта кайбер көннәрне, ышанып, ул үзенең дәресләрен Габдуллага да калдыра торган була. Һәм менә Сафа Мөхәммәтшин үзенең истәлекләрендә яза, Без ниндидер ак көнләшү белән Габдулладан бераз көнләшә идек тә, дип. Э, музеебездә, әлбәттә, безнең өчен иң кадерле булган экспонатлар да сакларына. Аларның берсесе, мин әйтер идем, Тукайның бер туган апасы, дөресрәге әтиләре бер, әниләре ике төрле булган Газизә апасының шәхси әйберләре. Ул безнең ике шкатулка, мәрҗән, калфак һәм намазлык, һәм аның менә монда фотосурәтләре шулай ук саклана. Җаек шәһәрендә Габдулла Тукаебыз безнең мәдрәсәне тәмамлаганнан соң типографиядә эшли башлый. Һәм әлбәттә, менә безнең музеебызда Тукай чорыннан калган, Тукай куллары белән чыгарылган берничә газет-журнал да саклана. Алардан әйтер идем мин, Әл-Гасре җәдид журналының ике номеры, алар безнең чын нөсхәләр дә куелган. Һәм әлбәттә, Тукай чорында эшләнгән шушындый басма станок та бездә урын ала. Бу басма станок безнең музейга махсус 1971 елларда ук инде Казаннан, хәзергесе вакытта Милли музей архивыннан кайтарылган була. Әйтәсем килә, Тукаебыз да нәкъ шушындый басма станокларда газеталар чыгарганнар.